و ئێمە بە شێوەیەکی گشتی کە کەناڵ دروست دەکەین ماڵ سلۆپی هەیە واتە جۆری ئەو فلۆیە کە لە کەناڵە هەیە لە جۆری سب کریتیکەڵە واتە وای نۆرمال لە وای کریتیکەڵ زیاترە ئەمە بە شێوەیەکی گشتی لە کەناڵە لەسەر ئەم لەمایە دیزاینەکە تەنها لە هەندێ حاڵەتی تایبەتا نەبێ وەکو لە شووت یاخود لەو کاتەیا کە ئاو لە ئەندەر سلوسێکەوە دەرەچێت جۆری فلۆکەیان سوپەر کریتیکەڵە ئێستا گەر تێرینەکە یاخود ئەو زەویە کە هەمانە ئەمانەوە کەناڵەکەی تیا دروستکەین سلۆپێکی زۆری هەبوو ئەگەر ئێمە تەنها بیر لەوە بکەینەوە کە کەمترین ئەکسکەڤەیشنمان هەبێ ئەو کاتە پێویستە کەناڵەکەمان ڕێک لەگەڵ سلۆپی زەوێکەیە ڕێک بخەین بۆی کەمترین ئەکسکەڤەیشنمان هەبێت بەڵام ئەگەر وا بکەین ڕەنگە سلۆپەکە زیاتر بێت لە مایل سلۆپ و بێت بە ستیپ سلۆپ و کاتە جۆری فلۆکەش ئەبێت بە سوپەر کریتیکال و ئەوەش لە کەناڵە بە فلۆیەکی ناجێگیر دائەنرێت چونکە لە هەر ئان و ساتێکە لەوانەیە جەمپ بکات لە هەندێک شوێنی کەناڵەکە بۆ مەبەستە چی ئەکرێت ڤێرتیکەڵ درۆپ دروست ئەکرێت ڤێرتیکەڵ درۆپ ئەوشە سترەکچەرێکە کە هەر لە زمنی کەناڵەکە دروست ئەکرێت بۆ ئەوەی کە ئەو سلۆپەی کە هەمانە ڕێکی بخات و هەروەها ئەو کاینەتیک ئینێرجیەی کە هەمانە دەستی بەسەرا بگرین و نێڵین فلۆکە بە ناجێگیری بمێنێتەوە بۆ مەبەستە یین چی ئەکەین یین بێدی کەناڵەکە بەم شێوەیە ئەکین بە ستێپ ئەو تەمەن ئەمە بێ دی کەناڵەکەیە ئەوە با بڵێین دیواری کەناڵەکەیە یین چی ئەەکەین ئەمەش ئەم فولینە ئەوە سلۆپی یخم نیچرل گراوندە ئەگەر سێریکەی بێ دی کەناڵەکە یین قۆناخ قۆناخ یین ستێپی تیا دروست دەکەین هەڵبەتە ئەمانە خۆی سلۆپێکی کەمی هەیە وەکو عادەتن لە کەناڵە سلۆپی هەیە و مەرج نیە ئەو درۆپانە هەموویان لە بەرزیا وەکو یەک بن بۆ نمونە لێرە سەیرەکە ئەم درۆپە زیاترە ئەمە چی حکمی تۆکە وەکو وتمان سلۆپی گراوندەکە حکمی تۆکە هەندێک جار درۆپەکان کەمن و تا مەسافەیەکی ئاسۆی دیاریکراوە ڕووی پاشان درۆپێکی تر دروستەکەی بەم شێوەیە دووبارە ئەبێتەوە لە شوێنی ئەم درۆپانەیە ئێمە چیمان هەیە ستیلین بیسنێکمان هەیە واتە هەم دروستکردنی درۆپەکەواتە لەو شوێنە کە ئاوەکە لێرە شۆڕە بێتەوە بۆ قۆناغی دوای خۆی ئەلەم دوو بەشەیە واتە لە کریستەکە و لەو شوێنش کە ئاوەکە بەرە بێتەوە بۆ خوارەوە پێویستمان بە دروستکردنی ئەو سترەکچەرە هەیە کە پێی ئەڵێن ڤێرتیکەل درۆپ سترەکچەر کەواتە وەکو فەنکشن The function of drop structure is to convey water from higher level to lower level and to dissipate energy وەکو وتمان بۆ ئەوەیە کە ئاوەکە لە ئاستێکی بەرزەوە کۆنڤەی بکە واتە بیگوێزێتەوە بۆ ئاستێکی نزم و ئەو ئەنێرژی زیادی کە هەیە

ئەنلاینت کەناڵ بوو خێرایی زۆر ئەبێتە هۆی داخورانی دێدی کەناڵەکەی ئەگەر لاینت کەناڵ بوو مەرج نییە هەر کێشەکەمان تەنها داخورانی دێدی کەناڵەکە بێ لەوانەیە بڵێ خۆ لە لاینت کەناڵ ئەگەر لە کۆنکری بێ مقاومەی هەیە بۆ

جیاوازی Difference لە بەینی ستێپێک و ستێپێکی تر کەمتر بوو لە دوو مەتر ئەوا Vertical Drop Recommend دەکرێت ئەگەر بێت و جیاوازیەکە زیاتر بوو For Any Decrease واتە ئەگەر کەمتر بوو یان زیاتر بوو ئەوە ئەتوانێت بافڵت ئەپڕۆن بەکاربێ واتە ئەمەیان جیاوازیەکە دیاری نەکراوە ئەتوانی لەم حاڵەتەکە سودی لێ ببینی ڕیکتانگولەر ئینکلاینت درۆپ ئەمە گەر بێت و جیاوازی ئەلیڤەیشن لە یەک هەتا پێنج بەشێوەی بەشێوەیەکی گشتی ئەمانە بەکارێنرێ ئەگەر جیاوازەکە لەمە زیاتر بوو ئەو کاتە تۆ چیت هەیە ئەو کاتە شووتە هەیە وە کۆی کە لە سپیڵوەیە بۆ نمونە لەوانەیە بەرزی دامەکە سی پ مترە ئاستی سپیلوەیەکە کە ئاو سەرڕێژەکە دێتە خوارەوە پێویستە ئەو ئاوە کۆنڤەی بکرێت بگوێزرێتەوە بۆ کوێ بۆ داونستریم بۆ ناو ڕیڤەرەکە یەوە بەرزی ئاستی ئاو لە بەینی داونستریم و ئەپستریم واتە کریستی سپیلوەیەکە هەتاکو ئاستی ئاو لە ڕیڤەرەکە لەوانەیە چل پەنجا زیاتریش بێت لەو حاڵەتەیا چیمان هەیە شووت بەکارێنین

هەندێ جار درۆپ کە دروست ئەکرێ کۆیسە لەم وێنەیە لەم وێنەیە هیچ کام لە درۆپەکان کریستی نییە واتە لێرە ئەم لێواری درۆپەکە ئاستی لێواری درۆپەکە یەکسانە بە ئاستی بەڵام لێرەیە تەوقع ئەکرێ لێرە کریستێکە بێ چونکە لێرە ئاوەکە تا ڕادەیەک پەنگی خواردوەتەوە بۆیە دیار نیە لە وێنەکەوە بەڵام وا پیشان ئەدات کە لێرە ڕەیزین کریستمان هەیە ڕەیزین کریست واتە لێرە کریستێک دروست کەی ئەو کریستە بەرزە بێتەوە لە چی لە لە ئاستی دێدەکە تۆزێ بەرزتر ئەبێتەوە بەم شێوەیە ئەمەش خۆی بەکارێنانی بۆ گەڕێتەوە کە درۆ داون دروست نەبێت لە ئەپستری دیارە ئەگەر تێبینیتان کردبێت تێبینیتان کردوێت لێرە شوێنی ئەو شوێنەی کە درۆپ سترەکچەرەکەی تایە ویستی دروپ سترەکچەرەکە بە بەراورد لەگەڵ ویستی کەناڵەکەیا کەمترە بۆیە ئەگەر سەیری کەن لێرە جۆرێک لە ترانزیشن هەیە بەم شێوەیە لە داونستریم بە هەمان شێوە دەڵێن لێرە ترانزیشنەکە بە شێوی کۆنتراکشن لێرە بە شێوی ئەکسپانشنمان هەیە بە شێوەیەکی گشتی لەو سترەکچەرانەیە کە دروستیەکەی لەسەر کەناڵەکە وتەکەیان کەمترە لە وتی کەناڵەکە ئەمە وەکو بنچینەیەک یاخۆ وەک قاعدەیەکی نەگۆڕ وایە و کاتێک کە ئێمە وتەکەمان کەم کردەوە هەندێک جار پێویستمان بەوە نابێت کریز دروستکەین خۆمان وا دیزاین دەکەین پێویستمان بە کریس نەبێ هەندێ جار وتەکەی زیاد دەکەین بەڵام بە هەمان شێوە هێشتا کە زیادیشمان کردووە هەر لە ویتی کەناڵەکە کەمترە لەو حاڵەتەیە کە ویتەکەمان زیاد کرد پێویستمان بە کریس دەبێ ئەوە دوایی لە ئەگزامپڵەکانە ڕوونی ئەەکەینەوە ئەو هاوکێشەی کە پشتی پێبەستین بۆ

جێگیر ئەبێ وای کریتیکەڵ یەکسان ئەبێ بە دوو لەسەر سێی ئی ئێف ئێن واتە ئەگەر کریست دانە نە ڕیزینگ کریست نەبوو لە ڤێرتیکەڵ درۆپەکە ئەوا ئەتوانین بڵێین یاخود ئەبێت وای کریتیکەڵ یەکسان بێ بە دوو لەسەر سێی ئی ئێف ئێن ئێمە هەموومانە زانین ئی ئێف ئێن واتە فلۆ ئەنێرژی یاخود

جێگیرە بۆ ئەگەر ڕیکتانگولەر سێکشنمان هەبوو وای کریتیکەڵ یەکسانە بە دوو لەسەر سی سپێسیفیک ئینێرژی بۆ وای کریتیکەڵ ئەم علاقەیە جێگیرە بەس ئەمە چۆن ئەمەمان خستە بری EF مان EF سەب N مان چۆن خستە بری EF سەب C ئەڵێن ئەگەر بێت و

واتە energy of flow at normal depth لەو شوێنەش کەوا درۆپەکە دروست دەبێ بەم جۆرە ئە لێرەش چیمان هەیە ئێمە با بڵێن وای کریتیکەڵمان هەیە وای سەبسی ئەگەر وا دابنین تەمەن کە وای سەبسیمان هەبوو بامان شێوە چیشمانە بێت EFC مانەوێت

yn normal depth زائیدی v square over 2g energy of flow کە سپێسفیک ئەنێرژیشی پێوترێ و بە هەمان شێوە EFC ئەکاتە وای سی زائیدەن VC سکوێر ئۆڤەر توجی ئەمە گەر بێت و V بڵێن V نۆرماڵ بێ ئەو کاتە لە ئێنەکان ئەبن بەسی ئەگەر لە نێوان ئەم دوو سێکشنەیە هیچ لۆسسێ ڕوونە واتە HF یەکسان بێ بە زیرۆ هیچ لۆسسێ ڕوونە بەو گریمانێ ئەگەر just before the drop کەمێک پێش درۆپەکە ئینێرجی ئۆفلۆ چەنە بێت ئەوە لە درۆپەکەشا ئینێرجی ئۆفلۆ هەمان بڕی ئەبێت بۆ بۆ ئیعتباری لە نێوان ئەم دوو سێکشنە هیچ لۆ سێ ڕووی ناوە ئەم عیلاقەیە لە چ کاتێکا ڕاستە ڕایزینمان کریس ڕایزینمان دروست نەکردێ لە درۆپەکەیە ئەمە ئەنجا ڕاستە کەواتە ئەمە وەکو وتمان تەنها لە حاڵەتێکا ڕاستە ئەگەر بێت و هێشتا ڕایزین کریسمان نەبێت لە درۆپەکە

واتە بە گوێرەی وڵاتەکان مەسەلەن ستاندەری هندیمان هەیە، ستاندەری یابانیمان هەیە، ستاندەری گەر هەڵە نەبم فەڕەنسیشمان هەیە، هەر یەکەیان بە شێوەیەک ئەم ئەبعادانەی هایدرۆلیک سترەکچەرەکە یاخود ڤێرتیکەڵ درۆپەکە دیاری ئەکەن و هەر یەکەیان بە شێوەیەک جۆر و بڕی ئینێرجیەکە ئینێرجی لۆسەکە دیاری ئەکات ئەوەی کە ئێمە پشتی پێبەسین ئەو ستاندەرە لەو مانیوەڵە هەیە کە تایبەتە بە هایدرۆلیک سترەکچەر وەکو ستاندەرێک لە عێراقا پەیڕەوی لێکرێ کە پێشتر پێمدا بوو ئابین باسی ئەم ئەم ئەبعادانە بکەین کە لەسەر هایدرۆلیک ستراکچەرەکە هەیە پێش هەموو شتێ لێرە ئیوەنمان e هەیە ئێمە علاقەکەمان لە بینی دوو سێکشنە سێکشنی یەک و سێکشنی دوو و جیاوازی لە نێوان ئەو دوو سێکشنەیە لە هێت لەو دوو سێکشنەیە ئەکاتە ئەو هێدلۆسی کە دروست بە بەهۆی درۆپەکەەوە کەواتە لێرە ئیوان e یەکسانە بەچی یەکسانە بە

کورتکراوەی لێنسی درۆپە و ئێڵ سەب جەی مان هەیە کە کورتکراوەی لێنتی جەمپە وای وەن و وای توو مان هەیە هەردووکمان ئەزانین ئەو دوانە چین ئەمەیان پری جەمپ دێبتە ئەوەیان پۆس جەمپ دێبتە جۆری هێد لۆسەکان دوو هێد لۆسمان هەیە هێد لۆسێکمان هەیە بەهۆی درۆپەوە ڕووی داوە هێد لۆسێکیشمان هەیە بەهۆی جەمپەوە ڕووی داوە یان تۆتەڵی ئەم دوانە ئەکاتە تۆتەڵ هێد لۆس دەکاتە دفرەنس لە بەینی ئەپستریم تۆتڵ ئینێرجی و داونستریم تۆتڵ ئینێرجی چونکە کە ئاو بەرە بێتەوە بەهۆی ئەو بەربوون و ئەو ئیمپاکتە هێدێک ئەبێت بە لۆسس کە ئەمە بە ئی سەب ئێڵ تعبیری لێکراوە و هەروەها بەهۆی جەمپەکەشەوە هێدێکی تر ئەبێت بە لۆسس کە بە ئی سەب جەی تعبیری لێکراوە ئیکوەیشنەکان تایبەت بە هەر یەکێک لەوانە، بۆ نموونە ئێڵ دی ئەکاتە چوار پۆینت سێ زێد کەڕەتی دی کەپیتەڵ توو پاوەر پۆینت توێنتی سێڤن. دی درۆپ نەمبەرە، درۆپ نەمبەریش ئیکوەیشنی خۆی هەیە، بەس ئە لێرە زێدمان هەیە باسمان نەکرێ. زێد ئەکاتە دفرێنس لە بەینی

کە وای وەن و وای توومان دۆزیەوە بەهۆی ئەم ئیکۆیشنەوە و لۆسس بەهۆی جەمپەوە ئەدۆزینەوە بەس لۆسس بەهۆی درۆپەوە پشتە بەستین بە چی پشتە بەستین بەم گرافە دەبەن ئەگەر سەیری کەین لێرە لەم گرافە لەسەر هۆریزنتەڵ ئەکسسەکەی E1 divided by YC E1 و YC هەردووکیان زانراون پێشتر ڕوونمان کردەوە و لێرە دەبینی هەر کێرڤێک و یەکێکی ترە هەریەکان تعبیری خۆی بۆ دانراوە بۆ نمونە ئەوەی ئیشمان پێەتی ئەمانە کە ئی e سەب ئێڵە واتە لۆسز بەهۆی درۆپەوە ئی e سەب ئێڵ دابەشی وایسی چۆن ئی e سەب ئێڵە دۆزمەوە تۆ پێشان دێیت E1 دابەشی وای سی لێرە جێگیرەکەی بۆ نمونە با بڵێین خاڵێ لێرە دەرچوو یەم بەرزە بمەوە هەتاکو یەکترە بڕم لەگەڵ ئەم هێڵەیە ئەم هێڵە کە نووسراوە ئینیشل ئینێرجی کە یەکترم بڕی لەگەڵ ئەوەیە دوایی هێڵێکی تر بە ئاسۆی ئەکێشم هەتا یەکترە بڕم لەگەڵ ئەم کێرڤەی تریانە ئێستا ئەزانم بەینی ئەم دوانە یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە EL لەسەر YC ئەی بڕەکەی چۆن ئەخوێنمەوە؟ بڕەکەی بەم شێوەیە ئەخوێنمەوە ئەمەیان کە یەکەم جار جێگیرە کرد ناقسی ئەوەیان کە دوای ئەوەی هێڵەکەت بە ئاسۆیی کێشا دیفرەنس لە بینی ئەو دوو ڕیدینە ئەکاتە EL دابەشی YC YC ئەزانی ئەو ڕێشیۆیە کە ڕەتی وای سییەکەن ئی ئێڵە دۆزینەوە. ئی ئێڵ و ئی جەی هەردووکیان پێکەوە تۆتڵ ئینێرجین، واتە دیفرێنس لە بەینی ئەپ ستریم تۆتڵ ئینێرجی و داون ستریم تۆتڵ ئینێرجییە. یاخود بە کورتی ئەکاتە واتە ئی ئێڵ و ئی جەی سەمەیشنەکان یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە ئی وان ناقسی ئی توو.